Ban bishita Colombia cu Wingo! Bishita wingo dot com pa reserva bo pasashi. Ultima llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag zero siete uno dos con destino La Diversión. Por fabor, diríjanse a la puerta de embarque. Ku kapitan ainda Ramiro Brett i tambe ku piloto Vanessa Leer, e vuelo di Wingo i tambe asafata Aimainta Angie Dirks i bo servidor aki ku ta e kompañá bo den e tur aki, nos ke hiba bo awe Puerto Riko. Puerto Rico ta un isla karibense den un di territorio amerikano ku ta inkorporá un paisaje di seronan, kaskadanan i selvanan tropikal, El Yuque. Na San Juan, e kapital siudat mas grandi i área di islanan verde. Área di Isla Verde, se dam tun, ta konosí komo pa su bandanan di hòtèl, bar i beachnan i kasinonan. Oh, ya. De barionan di Old San Juan ta presentá kolorido edifisionan kolonial spañó i el i el moro i el i e fortalesa. Fortifikashonnan enorme di Sentenario. Puerto Rico su kapital ta San Juan i poblashon ta tres punto dos miyon hende. Say what now? 3.2 mion hende. Y uh, nan oficial language ta Spanish of English? También. Of Spanglish? nan gobernador ta Pedro Pierluisi. Oh, lord. Y también um, nan um, area code ta um, 787 y también también nan ta, ta, ta, ta parte de España Prome ku dies di desèmber di disocho nobenta i dos. Tur persona di Portoriko ku ta nase na Portoriko despues di dies tres di yanüari dies nuebe kuarenta i un ta parti di Merka. Te mester si bo a nase prome ku esei? Prome ku kiko? Atrobe? Dies nuebe kuarenta i un. Ok. Bo no ta parti di Merka, bo tin bo tin pasport US Merikano. citizen. US citizen. Ok, ok. So tin hende ta a nase mi tata a nase tres di nuebe ke mi a nase tin nan e ora no.

Awe makis dos ubicacion, makis un normal, un hotel y makis un Airbnb que con una medio experiencia paso mane no sa tambe a pesar de todo Puerto Rico tiene bastante naturaleza, tambe tiene su pida selva, su pida playa e ora e ta basta interesante pa bo experiencia tur do. E prome que bo sa ta wak den pantaya e ta bira e Caribe, e Caribe Hilton y e tin un prijs di doshen noventa y nueve dollar pa anochi.

Locationnan ku bo por keda, hotelsnan, esaki tambe ta un different, different type vibes. Mi sabo. Di ken nos lo kis esei? Sí. Ah, no, am ta bai ku e promé. Ah, no, Puerto Rico no ta kalor, no? E ta, e ta fresho. Am ta bai ku e promé. Ta fresho. Pero um, ora nos a, nos a pone nos maletanan, pero sowieso nos sin pali aktividat, tours ku activities. Na Puerto Rico sowieso ta un lugar ku bo por hasi hopi hopi ko. Bo tin um, un di e Acocos Island All Inclusive Snorkel Kom? and Boat Acos? Tours. Acacos. Acacos. Y sei ta un tour di 5 ora pa solamente 125 dollar. Beautiful, beautiful, um, all inclusive. Tremendo. También bo tin e LED Kayak Night Glow Tour en el Condado Lagoon. Sa ki ta interesting pa esnan ku ke hasi un, un Kayak tour at night. Ah si mou aki. Ku e LED lights. Si. Sa aki tambe ta un tour pa un ora so. And that's for $65. Dollars. I sa aki, sa aki mi di kere nos tur kuater ta bai erg love sa aki. Sa aki ta un four course meal, but elevated. An elevated dinner experience den e city lights and ocean breeze. Sa aki tabata um shen singkwenta i singko dòler pa persona, pero mensen you're eating in the sky. Yep, you're eating in the sky with an amazing, amazing view. And besides that, sowieso mané kon Bek a menciona el Yunque Rainforest. Yeah, muy bueno. En dan también tin e water slides y beach tour. Um, cu transport por solamente 70 dólares. Aquí te un tour de 5 horas. So you're experiencing the Completo. whole um, rainforest. Wow.

But make, nan ta make a lot of noise. Nata, mene- ah, nata make a noise, Sí. mene, ha, mene. Na ta mene son kue nos ten kinan. Nata pika pika, eh, eh, no, así Iso, no. iso, um, while we're trying to find out which animal Big is talking about, nos tin e ATV tours nan tambe, bo tambe tin snorkeling y sighting of tours di turtles, tin hopi tortuga tambe e bandanan. Y tambe bo tin mas kayaking, and last but not least, of course nos tin ku bai na e waterfall. Yep. A mi ke mak me, mi nunka mak me un waterfall. Sí, mi ke echt mak me un waterfall. Sí? Nunka jegi mak un una catarata, no? Nunka, nunka, nunka. No, frio como un demonio. I can imagine. Frio, frio, super Pero mi ke mak me es un na el yunke rainforest, um, tambe nan tin e tour ku ta bai einan and you spend like half of the day einan. So we go, psha.

Pero si y ya we sa nos tin cu explore e night life tambe. Y kinan mi lo recomenda la placita de Santurce, mi te kere mi te bisa le bon. Eta un di e hotspot nan di e night life na Puerto Rico y enan tin mayoria local y turista ta bai. Dus ta hopi bon bishita y Bo tin hopi party goers ku ta bai enanan tambe i bo por kome rond di e banda mes pasobra e loke ku nan ta bisa ya mane akinan nos tin truk a nan tin mane stopjesnan ku empanadillas dus tur esakinan bo por haya tambe bo mes sa despues di trip bo ta pasa enan un rato yena stoma. Y tambe pa algo un tiki mas toch den e parti poético, botin, to, botin The Poet's Passage, cu ta mas un galeria y eta un café showcase, cu ta traha di e local, um, e poeta local Lady Andrews. Y tambe na mi wak kiko mas tin, botin e The Mar Azul Vikes, of the Vikes, cu eta E ta situá na Isabel Segunda, anto bo por enjoy un nice cold cocktail sa ke ta un tiki mas pa wak mane sunset. Um, i bo por- nan ta rekomendá mas hopi e smash burger. Sí, Smash Smash Burger. burger i e Brazilian lemonades made with Vika's own Crab Island orange infusion rum. Dus bo ta enjoy un sunset y tambe Delicious meal. correcto F&B. Y mi awaki na me busca mi a haya La Factoria, cu tambe eta mane un restaurant pero cu un ambiente ameno, na unda cu tin um, bartendernan pa asina dunabo loke cu ta cocktails, e clase cocktails na y reconoci pa Puerto Rico. Dus esei ta loke ku mi por a haya ku ta mane tòg trankilo i mane via menshona kaba bo tin e LED Kayak Night Glow Tour ku mi ta kere nos lo bai sigur. Pero tambe mesora mi kier a pasa riba e fun facts di Puerto Rico. Na unda ku um, Puerto Rico citizenship no te existi, dus tur tin un pasport americano. I tambe um, e kantika Maria di West Side Story a yuda support Puerto Rico su recovery despues di e Hurricane Maria den dos mil diesshete. Si, korekto. West Side Story. I Yo creo que la tambe canción más pegada de Puerto Rico es Despacito. si. E tambe um, Puerto Rico ta e único country ku dal American citizens ku por travel ku solamente un ID. Of course, because if you live in the US, you can also go from state to state just with your ID. Sí, solamente Ik ku weet bo gewoon ID. mind-boggling, no? Sí. Ku pa gewoon travel kun ID. Y también anda bisa um, Fast Facts, que official name ta Commonwealth of Puerto Rico. Excuse me. Y el nickname de Puerto Rico ta la Isla del Encanto. Dus, eh, sí, Esei ta Puerto Rico. PR. PR. Un rato no bisa R. PR. Que no hay R. Hanguear. Usted vai hanguear. Tempo cu Hawaii Puerto Rico tawa ta... Na 90. Uno. No ta tin, eh, no ta tin gasolina ainda. Ya di Yankees ta, sí, sí, pero sin gasolina. Hey, mi hija, gasolina.

Melissa! Yes. Y mané bo ta bisa semper ora bo ta bebe, bo tin hamber y bo tin gan di come y bo ke come e comindanan crioyo cu Ramiro Brea ta presenta. Cora posi bo nan. Oh my God, mofongo! Mofongo! Vamos manda Ramiro mofongo. por lesa oki pasobra. Mofongo! Wat is mofongo, Ramiro Bret? Y, y e prome plato cu boso ta wak den pantaya ta mofongo. Es uno de los basico ke puedes encontrar practicamente en cualkier lugar de Puerto Rico.

Junto cu Wingo Desha. y tur e pilotonan y a zapatonan, masha danki por acompaña nos awe na Puerto Rico, San Juan. Y Comienza tu día de la mejor.